Salam hormatly watandaşlar Zdravstvuyte dorogiý Türkmenistancy Soňky pajygaly ýagdaýlaň arasynda bi ýaňky tupan turt diýdi ondan ýaňky bi esasam kowid şulaň arasynda birki aýlygyň içinde gynançly ýagdaý döredi bir wagt sowet soýuz döwründe delo wraçeý diýip şol dogtorlar kowulýady şol Kim şol ýewreý milletden bolsa şolary kowalap ýördiler. Indi Türkmenistanyň içinde-de şu edil şonuň ýalak lukmanlara garşy ýaňky şol jenaýat işi gozgap edilen iş bar. Nä şol birki aý boldy şolar. Ol ýedi adam ýaňky Lebap welaýatyndan, ondan bi Kerkiden, bi Dänewden, Farapdan ýedi doktor, üçüsi aýal maşgala, ýaňky dördüsem erkek adam. Mesele nämede? Ýaňky by şol palatalarda ýatyrylýar diýip ozalam biz aýtdyk, ýöne palataralor tölemek, ondan bir ýarym million pul bermek bu zatlar hiç yz ýanyndan ýaňky indi dermanlar üçin hem töle, ýöne şu zatlaryň hemmesi gelende ýaňky gumanitar kömek hökmünde gelýär. Emma şo taýda şol palatalaryň içinde doktorlara häli şindi basyş edýän adamlar olaram ýaňky Güýjülanjy edaralardan MHM diýýä, MWD diýýä şolar. Indi ýaňky bu dogtorlar bular lukmanlar, bular ömrüni adamlary bejerip, adamlaň saglygy üçin göreşip ýören adamlar, bular ol aňyrda puluny beýlekini bilenag kime kömek etjek bolsa şo dermanlary berýäler. Bulaň ýaňky bejerilenini bar bir topar onuň puluny berenak diýip ýaňky lardan talap edýärler. Näme üçin talap edýärler ol dermanlar ýaňky bi haramdagyň ýegenleri Şamy şymyr hajy hajjyk ýene şoňa meňzeş bir topar şagallar bular. Hamana şolar getiripmişin. Şolara pul tölemeli. Ýaňky bi güýç ulanyjy organlaň adamlary bulardan talap edýä welin, bulaň içinde şo ýaňky Aşyr Çaryýewiç diýip ýaňky Çaryýew, şol ýaşuly ýetmiş den geçen adam, Haw, düşüniň şul adamlarda pul ýok, indi pul ýok diýip bulary öldürmelimi diýip soranda, ölsün diýýäler. Ol, olam, olaram berenak. Ýokmy, ýok, näme ine şular aýny bejerdik şuny diýýäler. Ýesi soň by Aşgabatdan ýaňky by Gurbangeldiýew Annanazar diýip by prezident töwereginem nam gelip bular by güýçlirak talap edip ýaňkylar bilen ýakalaşyk urýarlar. Garry adam bilen ýetmiş ikiden ýetmiş alty ýaş arasyndaky adam Şol ýaňky Aşyr Çaryýewiç bilen ýakalaşa urýar, daşyndaky dogtorlaram çydaman topulýarlardyma edýäniň näme diýdi. Özem gumanitar gelen zat diýse, şonda-da şol adamlary on bäş günläb-ä Abdy Şükürde sakladylar. Onam ýaňky welaýat kazyýetiň kazysy, bi kim diýýär ol ýaňky bi Nurmyrat Bazarow diýilýän bularyň her gaýsyna dokuz ýyl berdi. Üç aýal maşgalany olar Daşogza ugratdylar dokuz ýyl berip. Dördüsinem ine bi ýaňky Seýdigiň gapdalyndaky şagal türmesinde, umumyrežim şol türmesinde şu wagt otyrlar. Iki aý bäri. Bulary göz-görtele ýaňky şol hökümede garşy, prezidende garşy göreşdi diýip ýaňky jeza bara muňa, bulara. Dokuz ýyl berdiler. Näme üçin sesiňizi çykarmadyňyz? Sebäbi bu hakykatdan hem ýaňky dogtor lukmanlara garşy edilen jenaýat iş bi. Men şulaň hemme dogan gardaşlara ýüzlenip aýdýanam siz nähilem bolsa sesiňiz çykarman oturmaň, sesiňiz çykarman oturmaň. Näme suraty bolsa ýa-da şolara çykarylan näme jeza bolsa şoň kopiýasyny ugradyň. Biz hökmany suratda muny gerek bolsa Birleşen Milletleň Guramasyna-da ýetireris, OBSE-ýa-da ýetireris, bu meseläni goýmarys. Indi Annanazar Gurbangeldiýew, onnoňam ýaňky Nurmyrat Bazarow, siz bu zatlardan ýöne aman çykarys öýtmäň. Bu iru-giç siz şuňa jogap berersiňiz. Şul adamlary şu güne ýetirip, utanman, ýetmiş ýaşdan geçen adam özem ýaran at diýerler, şony basdyryp ýörsiň. Haramdag Berdimuhamedow saňada aýratyn ýüzlenýän. Sen özüň bana gutaran okuwyň şol özüňem ýaňky dogtor diýen bolup hondan bärsi hakyl satan bolup ýörsüň ona baryp sen şolara nähili göreşmeligini öwretjek diýän bolýaň diýän bol enä seň şu eden işiň sen galan ömrüňe maňlaýyňa sapadyr şu bilgin şuny sen ikirjeňlemede dessine goýber şul adamlary Goýbermeseň biz ir-u-giç şu meseläni galdyryp ahyry Birleşen Milletler Guramasyna ýetireris. Nahak ýerden şotady seň ol şagal ýegenleňe pul tölemedi diýip oňa prezidende garşy göreşdi edip siz ony bassym edýäňiz. Towany bilmedikler. Ine hormatly watandaşlar soňky bir kaýyň içinde ine şol bilinmän galan ine biziň şu ýaňky çeşmelerimizden gelen habar şu. Ine, siziň hemmäňize hökmany suratda şuny ýetirmeli diýip, şony makul bildik. Halkyň haky bar. Narod imeýt prawa.
Eý, ylahy ämini! Eý, uwa, aha! Eý, uwa!